E, vana vedzimbabwe kudzoka zvakare ndichiitwa ambuya mavhu chigara mapa edziva dziva rinoyera remanize chikapakapa e, ndiri kuti vana vedzimbabwe utano hukuru pazvinhu zvose zvatingaite pano panyika kutaura chokwadi tarisai mhepo iri kutenderera muchadenga mhepo yapinda mukati mevana vedzimbabwe inotyisa inorwadza yekuti iri kutitorera hama dzedu shamwari dzedu vadiwa vedu vari kuenda nekuda kwecoronavirus jambwa ranetsa mamhepo akapinda mukati medzimbabwe atisingazivi kuti tingaapedza nei asi ndiri kuti inini ambuya mavhu ndiri kuti kwete kwete tisavi tinonyaya kuvarairwa sanitizer yedu ngaive inoshanda tichigeza maoko social distance yedu tichikwanisa kupa gepi rekuti aiwa uyu ari kufemawo zvake uye ndiri kufemawo zvangu tobata chokwadi chokwadi kuti maski yedu takapfeka tirege kuzosiya maski patiri kufamba Onai vakomana vari kuti shungurudza zvokuti nekuti ukangopfeka masiki yako akasiya mhino hauna kupfeka masiki saka pfeka masiki yako sezvazviri kuvharira mhino mukati kuitira kuti mhino iyoyo ndoiri kuburitsa zvinhu zvinoera zvinonzi coronavirus saka vharirai mhino mukati mukange mavharira mhino mukati chokwadi batai shuwa kuti bute renyu marimwa bute renyu marigeza bute renyu mafukira zumbani renyu manwa uye zvakare ishandisei setii mishonga yedu inodzivirira tinayo igarai muchimwa murume anyama ndorama ichingokuudzai murume anyama mishonga inosimbisa mhepo mishonga yevadzimu mbanda dzevadzimu tichiramba tichingotora tichiramba tichingodzivirira ivo vari pasi vega nemidzimu inoera yedzimbabwe icharamba ichitirwira icharamba ichinzwa kuchema kwedu kusvika pakuti vachatirwira chete sezvavakamboita pakutanga saka indiri kuti vana vedzimbabwe tisaneteswa nezvinhu zvakangouya hazvina kugadzirirwa isu zvinhu izvi zvakauya nevasina mabvi ndo vakauya kuti isusu vanhu vatema tiparare tese tipere asi ndiri kuti kwete tiri kutozviramba ngatichemei nevari pasi ngatidzidzei kupfugama kuteura nemabvi edu aya kuteura miteuro kumidzimu yedu vachinzwa chokwadi chatambudza panguva iyoyo midzimu yedu inouya kuzotisunungura nekutinunura uchitaura chokwadi uchirevesa pana mwari wako nevadzimu vako vadzimu vako vanokusunungura vanokununura zvakare vanokupa simba zvakare rwendo rwechiedza rwunenge rwavepo saka ndiri kuti chirwere chekorona chiriko chiri kuuraya chiri kugeza hachisi kusiya vanhu asi ndiri kuti isu ngatisavarairwai tisakanganwe chazuro nehope kutaura chokwadi midzimu yedu tinayo muno yedzimbabwe chaminuka kaguvi nehandanyakasikana vakatisiira nhaka yekuti isu tigova vana vanoramba vakabatirira pamupendero wavo tisingabvi ipapo tichichema sevana vevhu neanda nyakasikana nhasi uno muripi tarisai vana venyu kuti atambudzika honai jambwa rapinda mukati medzimbabwe toramba tichingokumbira vari pasi vachatidavira chete nerimwe zuva zvinoita nemapira tichiramba tichingobikirwawo madoro emisha midzimu yedu ichiramba ichisimba tisakanga nokuita mabira nekuti mabira iwai anotibatsira kuti mabira emisha anotibatsira kuraramisa mhuri kuchengetedzwa nevadzimu vedu kwatakabva kunokosha Musakanganwe kwamakabva nekuda kwechirungu kwekumwa tii nekudya chingwa chine majarini nejemu. Aiwa kwete, tiri kuti isu ngatirangarire kwatakabva. Kunyanya kudya chikafu chedu chechivanhu chinotibatsira kudzivirira zvirwere zviri kupinda mukati menyama dzedu. Zvirwere zvapinda zviri kukonzereswa nechikafu chatiri kunodya zvechirungu zvega zvega. Ngatidye chikafu chedu chechivanhu. Mukangozvipawo nguva kuti pasvondo munodya zvenyama yenyu mazuva maviri pasvondo muchigonawo kudya chikafu chechivanhu kusanganisawo nenyama iyoyo zvakare kuitira kuti mukwanise kudzivirira kuburikidza nechikafu chamune muchidya chinenge chichinokubvisa urwere mukati menyama dzedu sadza rezviyo rinoda kudyiwa sadza remapfunde rinoda kudyiwa remhunga rinoda kudyiwa muriwo wedu wenyevhe unedu unoda kudyiwa chirevereve ngachidyiwa vana baba howa ngaudyiwa asi modya muchiziva kuti hwabvepi hauna kukurira pamuti here nekuti munopera kufa muchiti mbuya vakati ngatidyei howa aiwa tinodya wo watinoziva watisingazivi ngatisiyanei nazvo derere ngaridyiwe kutaura chokwadi ringave remumunda rechibhoyi rechipodzi ngatidyei muri wedu wemhodzi ngatidyei zvinotiraramisa tichitsengawo vana shuga shuga tichibwira tichimwa kuitira kuti nyama dzedu dzirambe dzakadii dzakagwinya migondorozi inodiwa vana baba tisazovarairwa ngatitsengei migondorozi kunzi baba vakapera zvinhu zvinorwadza saka zvakangonaka kushandisa makwenzi atakasikirwa namwari wedu musikavanhu kunova ndokuri kubva mweya vatiri kufema nawo ndiwo makwenzi zvatiri kurarama nawo zvinhu zviri original ngatizvifarirei tisafarirei mafotokopi nekuti mafotokopi ari kuyaya nekutotipedza mazvita henyu vana vedzimbabwe